Mähriban tomaşaçylar, ine ýaňky ýolda aýtşym ýaly, Türkmenbaşy şäheriniň 11-nji çagalar bakja bagyna geldik. Bizi şeýle bir mähirli garşy aldylar. Çagalar bakja-bagynyň müdiri Şirin Hudaýberdiýewna bilen tanyş edeýli. Şirin Hudaýberdiýewna, özüňiz barada gysgaçyk aýdaýsaňyz? Men on birinji çagalar bakja-bagynyň müdiri Abaýewa Şirin. Hoş geldiňiz, Döwran mugallym! Köpden bäri bizem siziň sahypaňyzy uly höwes bilen yzarlaýarys. Gowy zatlar goýýaňyz. Bize-de şuň ýaly neme, öz eden işlerimizi, gyzlarymyzyň, terbiýeçilerimiziň zähmetini görkezmäge, Sizem höwes döretdiňiz. Bu mümkinçilikler bar. Sizem häzir görkezeýli eden işlerimizi görüň, baha beriň. Sürmütaý Berdiýewa siz üstünlikleriňizden-de gysgaça aýdaýsaňyz, elbetde üstünlikleriňiz kem, at hiç bolmanda soňky ýyllarda gazanan üstünlikleriňiz. Soňky ýyllarda Hudaýa şükür geçirilýän bäsleşikleriň hemmesinden orun alýar. Welaýat derejesinde-de alan ýerlerimiz bar, döwlet derejesinde-de, bagy-bossanlykda-da döwlet derejesinde üçünji ýere eýe bolduk. Çagalaryň arasynda geçirilýän bäsleşiklerde-de hemmesinde diýen ýaly birinji orunlary, baş baýraklary aldyk. Ýylyň terbiýeçisinde-de terbiýeçimiz öňe çykdy. Ine, aýdym-saz ýolbaşçylarymyz Şasenem Güljanowa, Amanmurdy Nyýazowyň işleriniň netijesinde çagalarymyz köp baýraklara eýe boldular. Häzir görkezäýlin görüň özüňizem. Mähribanlar ine çagalaryň e, şekil ýasap oturan pursatlaryna gabat geldik. Ýöne şularyň içinden e, käbiriniň goşguçyklaryny gelenimize görä diňläp gidenimi gowy gördüm. Hakal Babaýewa

Şu ýerde ýene bir topara geldik. Haýsy topara barsak-da, dynç alyş wagty bolany üçin-de, gyzyklandyryş çäreleri geçýär. Özlerinden şekiljikleri ýasaýarlar. Öň aýdyşym ýaly, häzir bulardan-da birje çagajygyň goşgujagyny diňläýli. Gel, Melike. Haýda, Melike. Türkmeniň bedew güýji ganaty, bedew ýyly, hoş geldiň sen.

Salamlaşdyk, görşüňiz ýaly, şu ýerde gyzyklanç çäreleri geçip dur. Ine, bu toparda aýratynlyk ýene bir zat bar eken, bir çaga welaýat derejesinde geçen bäsleşikde, haýsy bäsleşikde mugallym? Bitarap Watanyň waspy dillerde diýen bäsleşikde welaýat derejesinde birinji ýeri alypdyr. Ýaňy golaýda Bitaraplygyň otuz ýyllygyna bagyşlap birnäçe bäsleşikler yglan edilipdi welaýat derejesinde. Ine, şol Bäsleşikde ýer alan birinji orna mynasyp bolan çaga. Çaga häzir öz çykyşynam bir diňläýli. Salam mähriban çagalar. Salam hormatly myhmanlar. Men Türkmenbaşy şäheriniň on birinji çagalar bakja bagynyň körpesi Hydyrberdi Hydyrberdiýew. Men häzir size Watan hakynda goşgy aýdyp berjek.

Akdaşyň eken Nyýaz. Akdaşymam diňläýli. Ýollaryň aýdyň seniň, Bitarap Türkmenistan, Her günüň aýdym seniň, Bitarap Türkmenistan, Alkyş bar ýagyp dur, Ysgalmyk çogup dur, Alnyňdan gün dogup dur, Bitarap Türkmenistan, Ýaşasyn ýagty günler, Il-günüň bagty güller, Joşa gelýär göwünler, Bitarap Türkmenistan. Berekella. Ne bärde üns çekýän zatlaryň biri. Bu suratlarda mugallym kime çekdirýäňiz?

bir baga dönüpdi. Hemme hem öz işgär gyzlarymyz öz geçirýän çärelerimizden pursatlary ýerleşdirdik içine. Bularyň arasynda aradan çykan işgärlerimiz hem bar. Pensiýa giden işgärlerimizem bar. Ýadygärlik biz üçin bu ýatlama. Taryh agajy diýsek bolýar-da muňa. Hawa, bu at tapdyňyz, hawa. Ýa bul meýilnama boýunça. Bu gapdalda-da bar. Hawa. Sehilliler öňe saýlanýar diýen stendimiz. Muny, hawa, özümizçe başgaçarak etdik. Hä, çagalaryň edýän işleri, üstünlikleri. Sehilli çagalar, hawa. Onuň şo her giden bäsleşiklerinden pursatlar we gatnaşan, geçirilen çärelerden pursatlar düzgünnama boýunça bolmaly stendlaryň biri bular. Gireli ýerde durmaly. Özboluşly üýtgeşje. Hawa, munam guran çynar nemämiz bar, guran derek bar-a. Şony zyňman, şondan iskusstwennýu ýaprak alyp gelip, Hä, bular hakyky däl ol. Hakyky däl ol bärki. Hä, taýýarlanan. Hawa. Hakyky agaç ýaly. Hawa, bularam baklaşkan gapaklary. Hmm. Ýörite höwürtge çykýar. Hawa. Bu maglumat burçunda da Ene-atalar üçin. Ene-atalar üçin hem, öz işgärlerimiz üçin hem maslahatlary ýerleşdirdik. Käte aýdym-saz otagymyz bu ana görseňiz. Eý, häki çäre geçýän ýerimiz. Hawa. Şu ýeri göremde has göwnüm açylyp gitdi. Indi şu ýazgylary göremde zat edemde, özüňiz-de görensiňiz, on birinji çagalar bakja bagynyň çäreleri ine şu ýerde geçýän eken. Men göremde eýýäm yssy göründi-de, sebäbi Her bir wideosyny men özüm gaýta gaýtadan yzarlap gözleýän şulaňkyny. Beýlekiler ha aýdym saz otagy ine şeýle täsirli goýulupdyr indi täze ýyl baýramçylygy dowam edýär. Ine bulaň Ha. Ha. Bunu görende eýem täsirlendi. Ha. Ne bular hem öz işgärlerinden taýýarlanan ýeňiljek ne saz gurallary taýýarlanypdyr. Ýeňiljek eken. Edil öz ýaly edip taýýarlanypdyr. Muny men Agyrrak zatdan taýýarlandymyka, agaçdanmyka, ýeňilje hawaça taýýarlanypdyr. Ýüzem ha, lak çalnan. Ine, on birinji çagalar bakja bagynyň köp ýerine seýil etdik, gezdik, gezelenç etdik. Ine, sag bolsun müdiri. Siziň adyňyzdan-da sag bol aýdýan şu wagt. Sebäbi beýdip ýörite azap edip işleýän müdir bilen Işleýän çagalar bagy bilen söhbetdeşlik bolmak, beýle aýlanyp görmek menem sizem begendirýän bolsa gerek. Sag boluň ýene-de. Minnetdar. Maşallah. Çagalar bagynyň terbiýeçi, usulyýetçisi Jeren mugallym. Meň özüm mugallym diýmegini halaýan, şol üçin-de Jeren mugallym diýen. Şonuň otagy, otagyndaky zatlardan birnäçe soraglar beresim gelýär. Mugallym şu taýdaky zatlardan, esbaplardan bir gürrüň beraýsaňyz, haýsy zat nirde Haýsy bäsleşikde, haýsy çärelerde taýýarlandy, kimler bilen taýýarlandy? Biz şu usul otagymyzda, esasy biziň usul otagda bi biziň mugallym terbiýeçilerimiziň esasy biziň hemme işlerimiziň gerekli materiallaryň hemmesiniň toplanan ýeri bolýar-da. Onsoň biz şu sada görýän zatlaryňyz ine Biz köpugurly görkezme esbaplar diýip arada bäsleşigi sürt usuly sagadymda. Hä öz içinde bärde. Hawa içinde usuly sagadymyzda şonda köpugurly görkezme esbaplar diýip bäsleşik gurnadyk. Şonda her terbiýeçi köpugurly görkezme esbap bolanda anaňa şu esbaby köp sapaklarda ulanyp bolýar. Birnäçe dürli bolany üçin köpugurly görkezme esbaplar diýilýär. Şonda gowy işleri alyp biz şu taýda goýýas. Onam indiki bäsleşikle gelende Öňki zatlardan aýryp ýene oň ýerine soňky zatlary goýýas şu taýda. Iň täze. Iň täze taýýarlanylan. Onuň bu ýerde biziň eden her bir işlerimizden albom taýýarlaýan. Ýazylanda dokladlar durýar. Albomlaram her bir geçilýän zat boýunça ine iň gowy bezelen tebigat burçy diýip toparlarymyzyň arasynda geçirdik-de, şondanam ine albom döredip orun berýäs. Bular ýeke ýekeden görjek bolsak gaty köp wagt alar. Men özüm görerin goşmaça gerek bolsa gürrüň beraryn. Hawa, üstüne geçýän açyk gapylar gürlemez. Ha. Bulam mugallymlar, terbiýeçiler üçin gollanmalar hemmesi. He, matallar. Hemmesi şolara gerek bolan gollanmalar. Bu burçlarym hem şeýle edil bir ýylyň dowamynda olar bilen näme geçiljek usuly sagatlar. Pedagogik maslahatlar hemmesiniň meýilnamalary ýerleşdirilen. Neşir zatlaryň nämeden taýýarlanandygy soň-soňlar maňa käte hakyky ýaly. Nädip taýýarladyka terbiýeçi? Şu barada aýdyp berermi? Ha. Kagyzdan taýýarlaýarlar. Ýelim, elde ýelim taýýarlap, undan ýelim taýýarlaýarlar. Un, kagyz. Un, kagyz.

Ýagny köçe ýol hereketi üçin. Köçe ýol hereketi. Çöp-çagazlardan. Siz munda-da oba hojalygy görkezmek üçin öý haýwanlary. Öý haýwanlary, ýabany haýwanlar. Munda meniň maşgalam bolsa gerek, hä? Hawa, meniň maşgalam. Ha. Bu jagaz nämeden taýýarlanýar? Bu da hemmesi el zatlar. Bular o bagda ösýär, içi nemeli. Künjüdiz ýetdik. Şonda gabygy. Hä, haw. Üstündäkilerde ýaňky ýeňiljek. Penoplast. Penoplastdan gar ýagyp duran ýaly şekilde. Indi kerwen bar eken. Hawa. Kerwen geçip barýar. Ählisi şu çagalar bagynyň öz terbiýeçileri. Hawa, mugallymlar, terbiýeçiler bilen saýlanylan zatlar. Mugallym şeýle gözel zatlary, şeýle täsirli zatlary gürrüň berdiňiz, görkezdiňiz. Sag boluň. Aýratyn. Hem TM pedagogyň muşdaklarynyň adynda sag bolsun aýdýan. Sag bolsun aýdýaryn. Pedagoglar üçin şeýle bir mümkinçilikleri döredip biziň işlerimize baha berip we gymmatly wagtyňyzy sarp edip biz üçin köp köp sag boluň. Bize köp itergi berdiňiz. Sag boluň. Mähriban TM pedagogyň tomaşaçylary şu çagalar bagynyň ähli işgärleri hormatly Mähriban Gahryman Arkadagymyza Arkadagly Gahryman Serdarymyza şeýle minnetdarlyklaryny bildirýärler, şular ýaly işläp şeýle hyjuwly ähli pedagog usullaryny, ukyplaryny doly derejede ýene-de geljekde kämilleşip durmaklyga şeýle pursatlary döretýänligi, mümkinçilikleri döretýänligi üçin minnetdarlyk bildirýärler we öz adymdan-da Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden minnetdarlygymy bildirýärin. Goý olaň